ырыаҕа-тойукка күрэх, дьэ уосанан программалара сүрдээх киэҥ. Ону дьэ дьонум барахсаттарчыта бары актыыбынайдык кыттыахтара диэн бигэ эрэллээхпин. Ыҥырыылаах ыалдьыттар уонна Аман Аахара лээги олохтоохторо. Аман Аахара нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии дьаһалтатын аатыттан Бүгүҥҥү үөрүүлээх күнүнэн эйигини барытын итиитик истиҥник аадалыырбар көҥүллээн. Бүгүҥҥү күммүт биһиэхэ дөсө түгүл үөрүүлээх. Ол курдук биһиэхэ бүгүн ыалдьыттыы кэлэн олорор быйылгы быыбарга улуус баһыгынан талыллыбыт Архипов Николай Архипович. Онон күндү биир дойдулаахтарым, дөстө түгүл бүгүҥҥү үрүн тунал ыһыах күннэн эҕэрдэлээн туран, барыгытыгар кытаанах доруобуйаны, дьиэҕитигэр-уоккутугар этэҥҥэ буолууну уонна биллэн туран, быйыл оппут үчүгэйдик үүннүн, туора муостаах, сыппай сиэллээх биһиги хонууларбытыгар элбээтин, Биһиги нэһилиэкпитигэр, улууспутугар, республикабытыгар барыта этэҥҥэ буоллун, сир үрдүгэр эйэлээх халлааны! Үтүө күнүнэн күндү Аман Аахара олохтоохторо Лээгиттэн төрүттээх биир дойдулаахтары тоторботтор, дьарааҥкалар, каракааннар. Бу республика хас биирдии ыраах муннугуттан да чугастан да бүгүн мунньустан манна кэлэн олороллор. Уонна Амал уһун ыалдьыттара барыгытын улус дьаһалтатын уонна депутаттар сэбиэттэрин общественнай саатыттан ититик-истиҥник бу сатыылаан кэлбит сайыммыт Үрүҥ тунах ыһыаҕынан Эҕэрдэлиби көбүллээн. Ото бары билэрги курдук бу күннэрге республика ханнык баарар муннугар, ханнык баарын нэһилиэгигэр быйылгы аһыллаах юбилейнай кыайы хэттуолун сылын көрсөр ыһыахтар бола тураллар. Биһиэхэ эмиэ улууска 13 сыылаттан саҕалаан бу ыһыахтар халҕанан бара тураллар. Сүүрбэ биэс сыылаҕа Амма киинигэр эмиэ улуус бу кыайыга аналлаах алтыан сыллаах юбилейнай ыһыах буолуоҕа. Уоннаттан маны бу алтыан сыллаах юбилейга ити этиллибитин курдук улууска үрдээх элбэх тэрээһин бара турар. Бастатан туран тохсус ыам ыйын тоҕус күнүгэр бэтэрээннэри чиэстээһиҥҥэ улахан мероприятиелар буолбуттара уонна бу Ыһыахтар нэһилиэк аайы ыытыллаллар. Ону таһынан аны күһүн эмиэ уопсайына бу сэрии бүппүтүн иккис ыам ыйын балаҕан ыйын иккис күнүн бэлиэтээн эмиэ мероприятиелар буолуохтара. Ону тэҥэ бу улууска бу юбилейнай сылынан улахан кинигэ бэчээттэннэ, бэлэмнэнэн таҕыста уонна билигин Новосибирскай куоракка бэчээттэнэн баран айаннаан иһэр. Ол бастакы экземплярдара манна кэлэн тураллар. Уонна ини бардын өтөйтөн туран бу Аман Аахара нэһилиэгэ даҕаны бу лээгэлэр даҕаны урукку кэмҥэ сэриигэ биһэ аҕаларбыт эһэлэрбит барбыттарын кэннэ кэргэттэрэ ийэлэрэ оҕолоро Кырдьаҕас дьон бары хааланнар бу тыылга күүскэ үлэлээн сэриигэ сэриилэһэ дьоммутугар көмөлөһөн улахан кылааттарын киллэрбиттэрэ. Ол кинилэргэ эмиэ сүгүрүйэн туран улахан махтал тиэрдиэхпин баҕарабын. Ол кэнниттэн сэрии кэнниттэн Холобура сэриигэ тыһыынча түс алты он тоҕус киһи барбыт буоллаҕына, тыһыынча биэс киһи төннүбүтэ. Ол төннөннөр бу биһи дойдубутун туругурдан өссө үлэлээн сайыннаран кэлбиттэрэ ону улахан көрдөрүүлэри ситиспиттэрэ холор бамман ахыраҕа Петр Ионович Яковлев герой сос труда буолбута уонна тыбылээгиттэн боҕайа хануктааҕыта эмиэ бэлитэммит Матвеева Тамара Афанасьевна бурдук үүннэриитигэр улахан рекорд олохтоон турар тоҕуот сыллаахха Онон ими эҕэрдэлиэхпитин баҕарабыт. Уонна билигин бу кэмҥэ биһиги бу билиҥҥи көлүөнэ бу аҕа саастаахтарбыт көрдөрбүт көрдөрүүлэрин барытын ситиһиэхпитин наада дии саныыбын. Онно түмсүүлээх буолуохпутун наада. Хас биирдии киһи бэйэтин вкладын киллэрэн норуотун туһугар үлэлиэн наада. Онон барыгытыттан көрдөһүөм этэ, бары түмсүүлээх буолуохайын. ситиһилээх буолуохайын уонна бу сайыҥҥа бу айылҕабыт көҕөрө силигирэ турдаҕына бары бииргэ оттоон мастаан ынах ыан дэлбэх от ылан элбэх үүтү сүөгэйи ыламмыт дойдубутун иннигитин сайыннарыахайын уонна барыгытыгар уруй айхал үрүҥ тунах ыһыахтарынан эҕэрдэлибит

Лээги бүтэр диэн ааттыбыт доҕоттор. Ол курдук гастролааппыт, айанааппыт ото ыраатта. Ханна даҕаны тиийдэрбит бу бүтээлий Лээгитин ырыатын, куруутун ыллыы сылдьар дьон үрдээҕин диэн сөбүлүүр, кутун тутар, үүрэллэр-күтөллөр ахан. Онон бу Лээгини ханна даҕаны тиийдин ырыаннан үйэтитэн, аатата сылдьар уолгутун манна сыанаҕа

Буруй, айқал! Биһиги улууспут билигин Антон аҥардас улуус эрэ буолбакка республика даҕаны сүөһүбүт ахсаана аҕайаан уонна сири туһаныы эмиэ кыччаан ол үттү өрөттөн билигин бу Россия политиката импортозамещение бара турар импортозамещениеҕа бэйэбит аспытын оҥорон таһаарар аспытын бэйэбит аһыахтаахпыт бэйэбитин толору хааччыныахтаахпыт ол туһугар оттон биһи үүтэ өттүгэр Урукку курдук эмиэ күүскэ үлэлиэхтээхпит, сүөһүбүтүн элбэтэн уонна бэйэбит сирбитин туһанан бааһыналарбытын, мэччирэҥнэрбитин, ходуһаларбытын толору туһаныахтаахпыт. Оҕуруо таһын эмиэ барытын урукку курдук эмиэ үүннэрэммит улууспутун да хааччыйан уонна республика атын улуустарын эмиэ хааччыйыахтаах буолабыт. Кэлиҥҥи кэмнэргэ уулаах паайһыллар буоллулар. инники гынаттан бэйи билэрбит курдук бу эти баһаар буолбут сирдэригэр күүскэ ардах түһэн дэлби почваны суурайан сир сиҥнээн алдьатыы бөҕөнү таһаарда аҥардас куорат суолугар унаны таһынан оттон бу шелкопряд сиэбит сирдэрэ эмиэ тыата дьэрбикэхтэн тураҥнар үөскээннэр эмиэ Чакыр нэһилиэгэр тукуттал үөскээн турар бу Чакыр тураҥнара тууланнар уута өрүскэ көһөн киэр куталлаах Оннаттан кэкке сирдэринэн хас нэһилиэгэ өттөн эмиэ сир хайыта барыыта элбэх сир ирет. Ититтүгэртэн ми үөрэтэммит фэни суол оҥоруктаах буоллахпыт дии. То билиҥҥи үлэбитигэр биллэн туран үс ый диэн ото кыра гынан баран билигин хаамай үчүгэй диэн чохпут барыта кэллэ. Аспыт сылларга холобура уубут таһыма кыра буолан Холобура, былырын биэс эрэ тыһынча кэлбит этэ. Быйыл былаанната уопсай былааммыт биһи сылык туоруур биэһин биир тыһынча туонна, онтон түрдэн биир тыһынча туонната өрүһүнэ кэллэ. Эти улахан көрдөрүү, холобура, ааспыт сылларга хаамай улахана отут тыһынча кэлэ сылдьыбыт. Уонна уон тыһынчатын бу кыһын суолунан тиийэргэ, харбалаахтан тиийэргэ хаалла. Уонна та билигин сааскы үлэ диэн оттон ыһыы үлэтэ булда. Ыһыыга Улахан былаан бэриллэн биһиги хаһаайыстыбаларбыт иннэ бэлэмнэнэннэр ыһыыны тыаһан бүтэрдибит. Былааҥҥа кыра тиийбэтэ. Гынан баран онно Мэһэйэ диэн ааспыт сылгаттан пар үшүйдүн оҥоһуллубатах буолан быйыл отто весноспашканан бардыбыт. Весноспашканы то бары билэргэ курдук үүнүү үүнүүнү улаханнык биэрбэт. Толканан баран бу сирбитин барытын туһанаарыбыт, оннук эмиэ бардыбыт. Тыс ыалбыт диэн билигин паары сүрдэ оҥорон эһирги аһылга улахан ыһыыны оҥороппутун наада. Ону хаһаайыстыбалар бары өйдүүллэр. Уоннаттан кинилэри кинилэргэ өйөбүл да баар. Холобура, бу предпринимателлэр өттөлөрүттэн Руслан Еремеевич быһаас барыларыгар көмөлөһөн сэлээркэнэн, запчааһынан, иннигинэн быйыл сэлээркэҕэ проблема тоһуох, ыһыыны ыстыбыт. Уонна бу билигин аҕай хонугунан оппут үлэтэ хааландар, оннуттан эмиэ мунньах буолла тэрээһин үлэтигэр. Тон эмиэ Руслан Эрмеевич иннэ көмөлөһүөхтээх. Уонна то быйылгы хыллааҕы былааммыт улахан эмиэ окко онтукпут oroттун күүскэ үлэлииргэ дьоммут барыта анаата күүстээх. бэлэм. Уонна тати бурдукпутун ыһан баран бу ааспыт сылларга көрүө-хаһаа мөлтөх буолан күһүнүн бурдукпут үчүөйдү күммүтүн кэннэ сылгылар дэлби тэпсэннэр хоромньу баа буолбута. Онотон быйыл суох боллун диэмит көрүү үлэтигэр оттон субботнигынан уонна хаһайыстыбалар бэлэри эмиэ түөр хаччы көрөннөр Эдэртэн мас бэлэмнээннэр үлэлэрин саҕалаан отто билин күрүө хаһаа түөр үлэ үлэ үлэ бара турар. Оттон улус бэйэтэ эмиэ сыаллардаах, холобура ол бэйэн Аңардас бу мин эрэ көрүүнэн барыта буолуохтаах диэн буолбакка, оттон улус интэриэһэ диэн биһиэхэ иккитинчи уон аҕыс сылга спортивнай оонньуу буолуохтаах эттис. Онно билигин күүстээх бэлэмнэнии бара турар. правительствотыттан ор комитет тэриллэн бу бастакы мунньаҕа буолуохтаах онно хас объект тутуллара быһаарыллыахтаах уонна барытын түмсэммит онно үлэлиэхтээх былаппыт улуус хас биирдии объект бириэмэтигэр киирэригэр үбэ хаччыта көрүллэн уонна нэһилиэктэрбит атас көстүүлэрэ тупсуохтаахтар бу биһиэхэ ол уон аҕыс сыллаахха дьон бөҕө кэлиэҕэ күрэхтэһэ даҕаны, бу күрэхтэһиини көрө даҕаны, мынньана даҕаны, ол онно да биһи улуус түһэн биэрбэккэ үрдүк таһымнаахтык көрсөммүт, күрэхтэһиини үрдүк таһымнаахтык ыытыахтаахпыт. Ол онно основное направление буолуоҕа уонна та биллэн туран тыа хаһайыстыба, Амма улууһа тыа хаһайыстыбатын улууһа, оннооттон ити мааны эппитим курдук сүөһү, сүөһүнү элбэтиигэ, сүөһү продукциятын элбэтиигэ дьон интэриэстээх буолуохтааҕар уонна бу сирбитин толору туһаныыга үлэни барытын ыытыахтаахпыт уонна айылҕабытыгар туһанаммыт биһиги бу туризм өттүгэр үлэлиэхтээхпит билин оттон аҕайах турбазалар тутуллан үлэлэрин саҕалаатылар ол үчүгэй бааты саҕалаабыттарын биһи өйөөммүт уонна өссө эбии дьоҥҥо көмөлөһөн бу өттүгэр биһи хатын дьон организованно кэлэн сынньанарыгын оҥоруохтаахпыт Аны аты биһиэхэ биһи улууспут өрүттэн атын регионнар даҕаны атын дойдулар да интэриэстэрэ улахан. Бу өрүспүтүн үрдээҕин сэҥээрэннэр бу күннэргэ эмиэтин ыйыталаһаллар. Холобура, бу өрүскэ туризм өттө биһир үлэһэппин баарабыт, хаччыгы туохпутун баарабыт диэн онно кэлэн сайыннарыыга көмөлөһөн үлэлэһиэхпитин баҕарабыт диэн оттон биллэн туран биһи бэйэбит дьоммут ити үлэлииллэрэ эбит былыр быдан ордук буолуо этэ хаччыттан бэйэбитигэр киирэн дьоммут кыахтаахтык олорор балахтарата улуус эмиэ кыахтаах буолар былыр ону титтүүрөттөн үлэ эмиэ аҕаланыа уонна тобу аҕайах хонуктааҕыта кэлэннэр бырааттыы куораппыт Кытай норуотун куората Суйфинхэ кэлэн барда. Бу республика кинилэр Хэнлунзянь провинция провинцията үрдэ улахан делегация сүүс биээн киэлэх кэллэ. Ону таһынан оттон биһиэхэ тол бэйбит куораппыт эмиэ таххан ыалдьыттаан барда. Амма бэйэтиэ. Кэлэн то хаайыстыбабытын, үлэбитин, сирбитин-уоппутун көрөн оттон бэйэтэ эмиэ үлэлэһэргэ бэлэм туох биһиттиттэн туох боппуруостардаахпытын туох кыһалҕалаахпытын ону быһаарсарга бэлэмнэр уонна биһигини бэйэлэригэр бу туох ыҥырдылар Экспо 2015 диэн Суйфенхея бу август ыйга буолуохтаах. Онно бэйэбит эмиэ предложениелаах тиэмэдэ соглашение түһэрсэммит инники үлэҕэ үлэлэһэргэ былааммытынан ото саҕалыахтаахпыт үлэбитин. Кинилэр ото бары хайысха барытыгар Аҥардас бу тыа хаһайыстыбатын нэриэ буолбакка образование да өттүгэр, бу доруобуйа да өттүгэр, холобура биһи оҕолорбутун тиийэн онно эмтээн, сынньатан хайыахтарын сөп, көрсүөхтэрин сөп. Уонна оттон бу холобура билиҥҥи үйэҕэ техника сайдыытыгар оттон Кытай техниката Ханнык бара дойдуга бар, бу биһи Сахабыт сириэр хас биирдии чааһына киһи барыта эмиэ ол техниканан туһанар, ол техниканы эмиэ биһиэхэ аҕалан батарарга кинилэр эмиэ бэлэмнэрин биллэрдилэр. Онон бу үлэ туһалаахтык саҕаланан, салҕанан барыа диэн эрэллээхпит аммалар. Народ айнитнан эһигитни әгерделир, үрієтен фольклорный бөлөх

Бастабылла өнньүөс олохтоохторо уонна бука бары ыалдьыттар лээги лээгиттэн кэлбит эмиэ ыалдьыттарбыт лээги олохтоохторо

Билигин олох хадьаатын барда, онон олох хадьан дьоннор үлэлиир бириэмэлэрэ, онон билигин барыта үчүгэй буолуо диэн митток үрдүгүн. Уонна бу үллээбит нэһилиэктэрбэр Барытыгар сүрдээх үчүгэйдик тахсыылаахтык сылдьыбытым. Онон Амма оройуонугар биир биллэр киһибин. Атын уопсайынан проблема киһи тыыннааҕын тухары баар. Уонна билигин сопхуостар игэн иһилланнар, аңа баана хаастыбалар, тэриллэн үлэлииллэр. Онон билигин тэрээһиннээх үчүгэй хаачыстыбалар эстэн хаалалар бу дэриэбинэҕэ. Онон ол билигин төөнөн күүстээх даҕаны тэрилтэлэр күүстээх булуохтарын наада. Онон билигин мата сааланан сааланан эрэр оннуттан оннук әммит тэрээһиннээх хаачыстыба бараллар балла. Онон хаачыстыбатыгар Уйдаах опыттаах киһибин миҥтэн элбэх хүбэни ылыахтарын сөп, хүбэни ылыахтарын сөп. Онон өрүү навстреча барар буоллаан. Атын билигин основной сыыпаратын билэрин билбэппин, ол гынан баран хаалыы билигин улахан. Ону билигин бу хаҥа талыллыбыт голова дьаһалта дьэ ол боппуруоска үлэлээн эрэр. Онон тилиннэриллэрэ булла. Уонна быйыл хаҥа техника кэллэти покровкаҕа туох переработка тугу сири оҥорууга Арази үс аппеляцияны оҥорор тиэхиньикэ кэллэ. Онон сайдыы барар иммиир. Оттон төрөөбүт дойдум инвесторга эҕэрдэлиибин быраанньыгынан, аха ыһыаҕынан уонна барыларыгар доруобуйаны баҕарабын уонна киһи хаамай основной баайа доруобуйа. Доруобай буол,